Kemm hu sew li aħna hawn, f'dan iż-żmien tant sabiħ, nisimgħu vuċijiet anġeliċi u mużika li ssaħħrek u sservek. Imma mhux biss, qegħdin hawn illejla biex niċċelebraw proġett li jgħaqqad il-komunità ta' Ħal Savi. l-iskola primarja, il-parroċċa, il-korsi in Emakola u l-Kunsill Lokali, flimkien għal għan wieħed, il-proġett kreattiv. Kollox beda f'April ta' din is-sena meta l-kor tal-iskola ingħaqad mal-korsi in Emakola biex ittella' programm mużikali fil-Prize Day annwali. Ir-riżultat kien wieħed tajjeb ħafna u għalhekk bosta kienu tal-idea li l-proġett għandu jkompli. Matul Ġunju u Lulju ta' din is-sena grupp ta' studenti minn Year Four 'il fuq iltaqgħu kull nhar tat-Tlieta ma' tutor mis-Spolin u ħadmu fuq it-teorija mużikali u għamlu provi għat-tridijiet tal-festa ta' San Pawl. It-tridijiet kienu ta' suċċess u l-proġett ma setax jieqaf hawn. Fl-ewwel ta' Awwissu ta' din is-sena, il-Bord Nazzjonali tal-Kreattiv, fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi, approva l-pjan sottomess mill-Kap tal-Iskola, Miss Maria Montebello, biex il-proġett kreattiv jitkompla għall-benefiċċju taż-żgħażagħ tagħna u b'hekk jistgħu jiġu mħallsa l-lezzjonijiet li dawn it-tfal qed jirċievu. L-iskola qed toffri wkoll il-premises tagħha mingħajr ħlas. Għal dan il-għan kien propost li jkun hemm żewġ fażijiet oħra tal-proġett, it-tieni fażi fejn il-miri huma dan il-kunċert u l-programm edukattiv fis-sala tal-iskola nhar l-Erbgħa li ġej. Imma mhux biss. Proġett bħal dan jinvolva ħafna nies professjonali li b'ħafna dedikazzjoni u għarfien ħarrġu lit-tfal f'diversi oqsma mużikali u teatrali. It-tfal ġew mgħallma t-teknika tal-vuċi mit-tutor Miss Rosabel Bianchi. Tagħtu l-kant għal dawn iż-żewġ konċerti bl-għajnuna ta' Miss Alexandra Borg u Maestro John Zammit, u anke anke ħadu kors qasir ta' drama immexxi minn Maestro Stefan Caruana. Ir-riżultat ta' dan ix-xogħol kollu qed jidher, u qed jidher b'mod mill-isbaħ, speċjalment meta tirrealizza li dawn l-istudenti żgħar għandhom anqas minn għaxar snin. Biss, minkejja l-età żgħira tagħhom, it-tfal għandhom motivazzjoni u mħabba kbira għall-mużika. Grazzi kbira minn qalbna għall-għajnuna li taw dawn in-nies professjonali anke fil-ħin liberu tagħhom. Kemm hu sabiħ li toħlom, imma kemm hu isbaħ meta l-ħolma li jkollok issir realtà! Din ir-realtà ma setgħet qatt tkun possibbli li kieku ma kienx għall-ħidma kontinwa u għad-dedikazzjoni tal-Kap tal-Iskola Primarja, Miss Montebello, u l-Uffiċjal Edukattiv, Maestro Tommy Paċ, flimkien mal-appoġġ u l-ħeġġa tal-Prinċipal tal-Kulleġġ, Miss Marilyn Sciortino. Imxejna flimkien, pass pass, u ħdimna bħala tim biex b'hekk dan il-kunċert seta' jittella'. Ma nistax ma nsemmix ukoll l-għajnuna kbira tal-ġenituri ta' dawn l-anġli żgħar li huma wkoll emmnu fil-proġett u taw is-sehem tagħhom mija fil-mija. Meta nħares lejn dan ix-xogħol kollu li sar u għadu qed isir, tiġini f'moħħi xena ta' għada. Ħamrija fertili, mimlija xlieli żgħar imma b'saħħithom, li bil-ħlewwa qed u għad jikbru f'siġar li jagħmlu ħafna frott. Frott li se jservi fil-futur għat-tfal stess u għall-komunità sħiħa tar-raħal ta' Ħal Safi. Nistedinkom għalhekk biex tkomplu tgawdu u tammiraw dan it-talent li beda bi ftit imma żgur li se jkompli bil-ħafna. Grazzi.